Chi bai u le, Zo Wilderness chuan kan lo lawm a che u. Vawini a kan rawn chho chhuah tur, review kan rawn nei tur hi Level Next brand suitcase aniang chu luggage large size a lian ber a ni a. Tunah hianin enge a features, enge a thatna hrang hrangte lo en ila. Pakhatnaah chuan hei hi tunah hianin offer, sale kan nei mek a. Maw? Amah man pa, ama man pangngai hi ih. Sangriat Zali sawmkua panga a ni a, tichuan mrp a ni a, tichuan kan selling price thina hi Sangruk, Sangruk zanga atanga Sangsarih inkar vel hi a ni thin a, amah chu tunah hian Christmas bik laiah hianin offer kan neih leh a, chu chu Sangthum Zariat, Sangthum Zakua, Sangli tih bawr velin maw kan sell a, tunah hianin Sangthum Zakua in kan offer mek a, mahni deuh khanin a special day ang khan Sangthum Zariat ah kan rawn pahniam a, tunah hian Sangthum Zakua kawngin Ka rawn sel a, car leh thleng hi sale a la awm dawn a, a duh tan a rawn sawi vat thei hi a tha em em mai a, in hmuh theih chuan in pakhatna ah chuan hei a wheel a hi pali a nei a, a smooth tha em em a, hei a lir duh em em mai a ni. Tichuanin heti lai hianin hei a hma luggage zawng zawng suitcase ti mai ila ang zawng zawng kan hria thiam tlai a turin hei hetiang a nawr tawlhna a vawn chhan a kha a nei vek ta a ni. Chuan tlaiah hian a khaina pakhat a awm a, tichuan tlauhah hian a size zawng a kan khai duh pawn a khaina a awm bawk ta. Tichuanin pawimawh em em mai luggage ah chuanin A bikin zin mi tan chuanin airport ah te eng nge hmun hrang hrangah kan lo zin a, chutah chuanin kan suitcase-a timi nan lo khawih a, an lo zip hawn lohna turin hei tlaiah hianin eng nge number maw combination lock ang chi kha a awm a, chu chu awlsamna em em chu hei hi tihianin a zipper-ah hian hei ka han nem a, tia hei nem duh mai khan tihianin zipper pahnih hi hei a inlock ta mai a ni. Tlaiah hian number combination kha a set tur a awm ta, khami kan set kha chuanin a in. ih phelh thei lo ta ti khan in number dik a ning lo chuan tlai kan han press zeuh a ti chuan in a dik leh ta mai a ni ti chuan in hei hi hei hi in hmuh theih chuan aw a pawn lam hi kan han in hmuh tir zung zung phawt ang a ti chuan hetlai hian in hmuh theih chuan hei hi a extend na tih ka ti leh ta a bag a hi extend thei ta hek a ni extend kual thei ta hei ama extend na a fold a nih chu maw envelope ang khan in. I foldable a ni a, chu chu a in fold a, a extend na a ni a, hetlaiah zipper pakhata hi tichuanin a dang apartment compartment anih zawng chu maw apartment pawh chu compartment dang a awm leh ta tlaiah hian hei in hmuh theih chuan tlaiah hian a chhung lamah hianin compartment dang chu a awm ta he tlaiah hian a mawm thleng hian a rawn thut khat a hei ehh thil hrang hrang dah theih in a awm bawk a ni tlaiah hian maw in hmuh theih chuanin hei hi compartment pakhat a ni a tichuan tlai a ke pengah hian compartment dang a awm ve leh ta hemi a thuk zawng hi. Tlai vel feng hi thuk bawk a ni hei. Tlaiin a warranty vel te pawh kan pe a. Tichuan hetlai hianin ih hemi ih keimahni bikah hianin ti ila ih warranty hi kum ruk kan pe a, chu chu India pumpui, India khawi lam ram hunah pawh ni se, khawi hmunah pawh lo kalin lo zin chhuakin lo awm mah ula ih chhiat lo tawkin hemi ah a suitcase-a hi lo chhe palh hlauh pawh lo ni se. Dawrah maw khami hemi keimahni dawrah hianin in va kalin tiang khan a thar hlakin in thleng thei a ni. Aw chu chu a thar nakin in va thleng thei a, harsat na i mauh lo chu chu kum ruk chhung warranty kan pe a. Tichuanin a number combination lock a i hmuh tir dawn hi chuan tlaiah hian nen maw tlaiah hian pawl pawl hian hei hming ziahna tur address leh telephone an khan maw tuta nge nih tih han ziahna tur address vel kha a awm bawk a ni. Hei hi a nia a quality hi a in hmu thei tawh tha khawp mai a, a rawng hi ih a pawl leh a sen. a awm bawk a ni. Aw, tichuan hei hi large size a ni a, medium size leh small size pawh a awm a, size hrang hrang kan nei a, tichuan he mi bikah hi kan rawn review a ni a, amaherawhchu chu medium leh large ehh small size ah pawh khan hemi a design zawng zawng engkimah hi chu a inang vek ta, a features te pawh engkim a inang vek a ni. Aw, chu chu kan inhriattirtu a features te engkim mai hi a inang vek a, tichuan hei hi. I hmuh theih chuan ti hian hei kan lo dah thur awn ta mah se thu zawngin ka dah let lo mai ang kan hmuh theihna turin hei a chhungawm dan nia hetlai hianin hei aligning a ti mai ila i awm ve let a hetlai line aligning a hi hei i hmuh theih chuan tlai hian lining chhung lamah hian lining a awm a hei hi hei i hmuh theih chuan tlai hi hei hi aligning a awm ta a hei a chhungah hian ai engtiang kan tih ang a scale a tawn englo tura kha a awm bawk a ni maw hei hi hei aligning a ni ta tichuan hei a straight na tur kha. Buckles a awm bawk ta maw hei pawh zip mai theih leh hemi lock na mai theih khan a awm bawk a ni aw chu chu kan hriat tan hei hetlai hian duh chu a pawh thaw mai theih ta duh chu hemi a locking mechanism pawh hi hei hi ken a phelh mai theih ta tichuanin hei a lining hi a awm a a lining chhungah hian a hnung compartment engkim kha a awm bawk ta ni maw chi chuanin eh ti chuanin ti lam sirah hian in hmuh tir leh ila ti lam sirah hian hei a kawngkhar lamah hian compartment dang awm leh ta hei hei hi. A saranga hi a chhah tha khawp mai a, ih rubber tight deuh maw sarang leh plastic ram tak a ni lo tah hi a rubber ri deuh ang chi puan a ti tha deuh kha an ta te chuan tlai hi chu puan maw hei parachute puan kan han tih ang chi puan tha ni ang kha a ni ve leh ta hian compartment dang a awm ve leh bawk a ni ka kha ni a tin a size hi lian a hei camera han en hian in a lang leh lo thin a ih a size a lian em em mai hei hi suitcase awm zawng zawng ah chuan ti ila suitcase ah chuan in a lian pawl large size kan tih ang chi kha nih a in thau hlawm lo ta hei hi.

RS, Sang thum zakua chauhin kan sale a, sale hun chhung hi zo ṭep tawh a, a duh tan chah theih reng, kan kan supply thei reng a ni, tunah hian stock sa kan nei a, ih, Aizawl khaw chhung tan kan free delivery thei a, Aizawl khaw pawn khaw dang tan ih RS sawm nga lek chawiin eng anga bungrua ih lian ih chawi man lo la pawh ni se, a chuang ang pawh ih deliver man ah han courier emaw eng lo pawn lo la se ih RS sawm nga lek nangmahniin chawi la bak zawng keimahniin chawi tawhin khatiang khanin delivery kan pe thei a ni aw, chu chu. Hei hi kan deliver theihna a ni a, level next suitcase a ni. Kan hmuh theih chuan a tha em em mai ni.